Moin moin, hei ass den Xaram, an jo haut wollt ech mol ee speziellen Video maan, an datt heescht jo ech haat, datt schon ee Weilchen hier jo, awer do haat ech déi Tree mat verfollegt bessi, an jo éierlech gesoot war ech zimlech enttäuscht, wann ech dat sou soen däerf, vun der dësjäreger E3. Awer et waren der awer nach puer gutt Spiller dobäi. Ech mengen, wisou ech enttäuscht war, dat war einfach just, well lescht Joer war d'E3 einfach nëmme mega gäil, mat neien Saachen, déi. keen Mënsch sech virstellen konnt, zum Beispill PS Vita, okay d'PS Vita war schon méi laang do fir eraus ze kommen, awer do ass d'Wii U mol gewisen ginn an et war och Kinect gewisen ginn wéi wéi dat géif funktionéieren mat allem drum und dran an déi nei Spiller déi oah déi waren Genial, also vum Ausgesinn gesäit dat genial aus, och wann een elo wann een an engem Supermarché geet an do steet zoufällegerweis eng Kinakt-Dingens, do gesäit een, datt nach bëssi muss drun geschafft ginn, awer soss jo, war zimmlech geil, lescht Joer Dee Tree an jo dëst Joer. Hunn ech net vill Spiller gutt fonnt, awer déi déi gutt waren, déi waren wierklech gutt, awer wierklech. Dozou zielen och zwee vun mengen Favoriten vun der E3, zum Beispill Watch Dogs, ech mengen do war jiddwereen verblüfft, et ass vun Ubisoft an. ech weisen iech souwisou e bëssi den Gameplay an esou, deen se och op der E3 gewisen hunn, an ech erklären iech e bëssi esou, jo schwätzen ech e bëssi dobäi. An dann gouf et nach The Last of Us, zimlech gäilt Spill, et ass eng apokalyptesch Welt, dëst Kéier anscheinend net mat Zombien, mee mat enger anerer Krankheet oder esou. a gesäit wierklech béis aus. An ech ka mer gutt virstellen, dass et och Spaass mécht. An jo, wat gouf et nach? Ech mengen, et gouf nach Assassin's Creed 3. Ok, ech sinn keen esou riesen Fan vun der Serie, awer egal. Ech hunn et awer zimmlech ok fonnt. Also ech fannen. vun der Grafik hier huet sech net onbedéngt vill geännert an esou. An awer vun den Beweegungen, gëtt méi Beweegungen, kann een méi hin an hier sprangen an hopsen an wat weess ech. An an jo, dëst Kéier ass een net méi an Italien, sondern an Amerika vun fréier. Mee bon, dat erzielen ech iech spéider wann ech den Trailer weisen an esou weider. An dann gouf et nach ZombiU, do huet een och net onbedéngt vill gesinn. Et huet een een Trailer gesinn, wou wéi England befall gëtt vun den Zombien an jo gouf awer och ee bëssi ee Gameplay gewisen. Ech mengen et gouf net vill gewisen, ech kucken dat souwisou an vläicht weisen ech iech ee bëssi. Ähm jiddenfalls, dann gouf et nach Beyond Two Souls, ok et huet mer net sou gefall, dass gesäit zwar schéin aus esthetesch gesinn an sou, awer ech weess et net, et ass net sou mein Fall. Awer ech weisen iech dat och, dass ech mengen jidfereen säint, jo et kann een näischt aneschters dozou soen. Gesait schon cool aus awer mir wëssen na net vill doriwwer, kee wees eppes doriwwer, just den Trailer gouf eben gewisen. Ech hoffen awer dass geschwënn iergendeppes méi vollstänneges gewisen gëtt, zum Beispill e bëssi Gameplay an sou. Majo dann wärt ech lo ufänken mat e bëssi een Trailer vun. Watch Dogs. Allez, ciao bis gläich.